Merħba għal dan l-episodju l-ġdid fuq l-istazzjon tal-YouTube tagħna Rescoli by Carlo. Bħal dejjem jekk għadkom m'għamltux subscribe fuq dan iċ-channel, eh, nissuġġerulkom li tagħmlu tafsu il-buttuna subscribe u ħdejja tafsu l-buttuna fejem il-qampina. Dak ifisser li kull meta jkun episodju ġdid intom tiġu innotifikati biex tkunu tistgħu Taraw dawn l-episodji. Għandna ħafna episodji ehm, ta' dawn l-aħħar sentejn u nos prattikament ehm, ħafna minnhom kull eh, nar taħat ġifiri tajjeb li ehm, tagħtu titwila fejn jitlu suġġerimenti u pariri ta' x'jistgħu tagħmlu biex eh, issebħu d-dar tagħkom u kif ukoll Eh, tistaw tisbaw l-amara, kif tistaw eh, tamlu affarijiet minn affarijiet oħrajn Imma dik inħalluha f'idejkom. Illum l-episodju tal-lum ħajkun qed jitratta fuq biċċiet tal-arti li għandna fil-ħanut tagħna u li qegħdin għall-bejgħ. Dawn huma maħdumin minn Astrid Zammit, ġifieri id-disinn kien ta' Astrid Zammit u x-xogħol Huwa maħdum minn Kevin Attard. Tajjeb li ngħidilkom li Kevin Attard huwa artist li jaħdem fil-filigranu, jaħdem xogħol tal-fidda, dawn il-biċċiet xogħol tal-arti li għandna huma nine to five Sterling Silver, ġifieri tajjeb li tkunu tafu, u Estrid Zammit iddiżinjat hi bħala artista diżinjat dan is-sett ta' filugram. Qegħdin għall-bejgħ fil-ħanut tagħna, Rescoli by Carlo tinsewx li l-festi dejjem ġejjin, okkażjonijiet qatt ma jonqsu u tajjeb li tagħmlu ħsieb jekk intom tagħmlu ħsieb li tagħtu rigal bis-sens Lill-familjari jew il-ħbieb tagħkom nissuġġerilkom tiġu tittawlu lil dawn il-biċċiet tal-arti. Huma vera partikolari u jispjegaw il-ħajja mill-bidu tagħha, mill-konċepiment sat-twelid u mbagħad għandna wkoll ovvjament iċ-ċirku tal-ħajja, ġifieri dejjem għaddejjin, il-ħajja dejjem għaddejja f'forma ta' ċirku. ħajja, mewt, konċepiment, trobbija, eċċetera Huma ideali għal min japprezza dan it-tip ta' xogħol u huma bażikament intom ħassibuhom f'dan il-format. Dan il-format huwa ġo frame, tajjeb ukoll li l-frame huwa 3D mhuwiex ċatt, Motti wkoll Perspex u x-xogħol tal-fidda huwa x-xogħol li jaqaw hawn ġew. Ħankun qed nispjegalkom biċċa biċċa x'inhu dan ix-xogħol, mhux ħa nieħu ħafna fit-tul, biss nissuġġerulkom jekk intom titħajru għal xi ħaġa bħal din biex iżżejnu d-dar tagħkom jew biex tagħtuha rigal, Tiġu l-ħanut tagħna, Rescoli by Carlo, quddiem iċ-Ċimiterju tan-Naxxar u hemmhekk tistgħu tagħtu titwila lil dan ix-xogħol. Dan huwa ix-xogħol li ħad tkunu qegħdin taraw fil-ħanut tagħna. Skużawni għax għandi il- il-bozza u hekk tistgħu taraw dak ix-xogħol li hemm fin-nofs huwa xogħol maħdum bil-filugranu, eh, xogħol tal-fidda, eh, sterling silver, ġifieri mhux ħajkolkom problema bih. Ehm, u l-valur tiegħu ma jiġix biss għax huwa sterling silver imma għax maħdum eh, kollaborazzjoni bejn żewġ artisti, ġifieri mhuwiex xogħol ta' persuna waħda imma huwa xogħol marbut ma' żewġ artisti partikolari li ħatkunu qegħdin tisimgħu dwarhom anke fil-futur. Minn hawnhekk ħammorru ħanurikom biċċa biċċa dan ix-xogħol x'inhu. U kif ġa għedtilkom darb'oħra, ejjew żuruna l-ħanut, tistgħu taraw dan ix-xogħol u xogħlijiet oħrajn. Huwa ħanut żgħir fejn imma tistgħu tiġu ispirati anke intom biex iżżejnu u tiddekoraw id-dar tagħkom. Mela, ħa mmorru ħa nurikom ix-xogħol ta' Kevin Attard u Estrid Zammit. Din il-biċċa eh, jisimha fih danek bażikament huwa ehm, allegorija għal meta l-om tintaqa' mat-tarbija tagħha għall-ewwel darba wara twelid. Ehm, dan ukoll eh, ifisser ir-rabta li aħna għandna ma' omna mhux ma' ommna biss imma wkoll mad-dinja li aħna ħankunu qegħdin ngħixu fiha. Imma dan huwa simbolu sabiħ ta' fejn eh, l-omm tista' tipproteġi lit-tarbija tagħha, trawwimha u tkabbara biex tkun lesta biex tgħix il-ħajja tagħha meta tikber. Din il-biċċa xogħol hija imsemmija l-infinit. U xi fisser dan fejn qed tara għandek il-ġenituri mat-tarbija eh, b'mod simboliku imma qegħdin ukoll ġo ċirku fi għandek iċ-ċirku etern tal-ħajja u għal meta nikbru għal mewt u terġa' tiġi l-ħajja. Fil-fatt dawn huma eh, żewġ tiċriki li jissimbolizzaw l-eternità fejn inti dejjem qed tiġri fuq dik il-linja U bażikament qed tgħix u qed tagħti valur lil ħajtek biex dak li tkun għamilt matul ħajtek ma jintilifx. Din il-biċċa arti li għandna hawnhekk jisimha l-istennija. U kif qegħdin tinnutaw hemm mara li hija pregnant bil-Malti ngħidula ħobla hemm qiegħda tistenna li jasal iż-żmien biex tintaqa' mat-tarbija tagħha. B'mod metaforiku din tista' tfisser ukoll stennija għal ħolm tagħna x-xewqat tagħna li xi darba jew oħra jistgħu jsiru realtà. Ma biex isiru realtà, ovvjament irridu naħdmu fuqhom nesperjenzaw ukoll id-diffikultajiet kollha li jiġu magħhom u hemmhekk din hija Metafora għalina kollha li għandna x-xewqat, il-ħsibijiet u l-ħolm tagħna li nixtiequ jsir realtà u nagħmluh ovvjament realtà billi naħdmu għalih. Hawnhekk għandna biċċa xogħol oħra li jisimha merħba. Merħba mhux biss għax din it-tarbija għadha kif eh, twildet fil-fatt hawnhekk Jekk tinnutaw, jissimbolizza meta jinfaqa l-ilma, l-ilma e, inħeles u t-tarbija ħarġet mill-ġuf. Dan ifisser ukoll li li meta naslu aħna biex e, il-ħolm tagħna jsir realtà e, u l-metafora tal-ilma tfisser ħafna lina, speċjalment li aħna bħala gżira mdawrin bil-baħar ifisser li tlajna il-fuq mill-ilma u sibna ruħna fuq art soda lesti biex il-ħolma tagħna nxandruha e, u naqsmuha mal-familjari u l-ħbib tagħna u n-nies kollha li kollhom interess fix-xogħol tagħna. Din il-biċċa xogħol li ġejja ehm, jisimha nipproteġik. Ehm, huwa eh, sinifikat ieħor ta' fejn l-om tipproteġi lit-tarbija tagħha minn kull ħaġa li jista' jiġrila fil-ħajja tagħha biss ehm, dan ifisser ukoll li dik it-tarbija meta tikber ħatkun qiegħda tagħmel l-istess ħaġa bażikament huwa ċ-ċiklu tal-ħajja Fejn dejjem hija logħba bej ħajja u mewt, imma wkoll eh, tista' tfisser għalina kollha fejn aħna nipproteġu dak, dak li nożżu. Iktar milli dak, iktar milli oġġetti imma dawk il-persuni li nożżu u importanti li nurruhom li aħna eh, nħobbuhom. Din il-biċċa xogħol jisimha Within fej qegħdin taraw eh, simbolu tal-ġuf li qiegħed ġo arzella. Din l-arzella tissimbolizza ħafna affarijiet, tissimbolizza l-imħabba, tissimbolizza l-fertilità, imma wkoll il-fortuna. Ġifri fejn bħala simbolu din eh, tfisser għalina wkoll Simbolu li xi darba dak li għandna aħna ġol arzella tagħna, dak li għandna fil-sibijiet tagħna, nistgħu nagħmluh realtà mhux nistennew biss imma naħdmu għalih. Wasalna fit-tmiem ta' episodju ieħor mill-sensiela ta' episodji li għandna fuq il-YouTube channel tagħna Reskoli by Carlo u ħan ikkonkludu apparti din il-biċċa amara li warajna li saret ġiet irrenovata imma din ħa tkun għal episodju ieħor fil-futur qarib. Ħankun qed nispjegalkom x'sar u x'ma sarx u x'kienet ukoll. Imma ħa nikkonkludu b'waħda minn dawn ix-xogħlijiet artistiċi, waħda mill-favoriti tiegħi li jisimha Il-Vjaġġ. u x-xogħol li fiha fejn għandek persuna, bażikament persuna li qiegħda fuq dgħajsa, fuq luzzu u mdawra bis-sema u bil-baħar. U hawnhekk illum nikkonkludu dan l-episodju tagħna fuq il-YouTube channel, ovvjament, Respoli by Carlo. Tinsewx tagħmlu subscribe.